Koyo nĩkĩrerunye icio kimi shhh. Okua rĩngĩ na kũnyita ũgeni mwĩroreri wakwa wa tabarĩra ya Kĩrĩrunyĩ. Ũmũthĩ ndĩrenda tũrore na tũrung'e ciĩgiĩ thimo ĩno yugaga nyũmba na rika itiumagwo. No mbere ndaya-rĩ, no nyende twĩyũrie atĩrĩrĩ, thimo nĩ ndũ? Thimo na kĩng'eno nĩ kĩrĩa twĩtaga proverbs. Na mũgĩkũyũ aigĩte ũgĩ wake, igĩna ciake cia ũgĩ ciarĩ thĩiniĩ wa thimo. Tondũ thimo nĩ njĩra nguhĩ ya gũkinyĩrĩria ndũmĩrĩri ya ũrĩa mũndũ arenda gũkwĩra na njĩra ndikĩru no nĩ cirĩ ũrikĩru waguo na uumbũraga na thimo. Kwoguo ndĩrenda kuuga atĩa? Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, thimo rĩ, nĩ ndũndĩro cia ihooto, na thĩinĩ wacio rĩ, nĩ irĩ ngarango nyingĩ, na nĩ cia kũhe mũndũ irio cia meciria na ũkĩthimĩrwo ũkĩheo thimũ nĩ mũndũ kana agwete ciugo cia thimũ no mũhaka agũthimũrĩre thimũ ĩyo. Nĩ nyonete kahinda kaingĩ andũ makĩaranĩria mũndũ akaria na akagweta thimũ no thimũ ĩyo rĩ ndĩramĩthimũra. Gũgagĩtuĩka ta rĩrĩ, ta wĩra wa tũhũ, tondũ o na mũndũ ũcio mũrarĩrĩria nake-rĩ, nĩakĩiguo nĩ wakĩaria thimo-ĩ, no ndũneka atĩa? Ndũnahota kũmĩthimũra. Thimo ĩyo ũmũthĩ, nyũmba na rika itiumagwo, we wĩ mũroreri kana niĩ mwenyewe, no mũhaka tũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ, tũgataũkĩrwo atĩrĩrĩ, nyũmba nĩ ndũũ, rika nĩ kĩĩ? Nyũmba nĩ ciugo ingĩ cia ku- nĩ ta- nĩ ta kuuga mũhĩrĩga. Ũririkane tabarĩra ĩrĩa ĩngĩ twarĩtie ũhoro wa kĩhumo kĩa Agĩkũyũ, tũkaria ũhoro wa a Agĩkũyũ na maitũ Mũmbi. Nĩmaciarire airĩtu kenda, kenda mũiyũru. Kenda mũiyũru ũcio-rĩ, rũciaro rwao-rĩ, nĩruo rwĩtanagio na mĩhĩrĩga kenda ya kenda mĩũru ya mũgĩkũyũ o mũirĩtu agetanio na mũhĩrĩga wa ngerekano wa njirũ na anji na mũhĩrĩga wake wa anjirũ koguo hĩndĩ ĩrĩa ũkũigua kiugo kĩu nyũmba nyũmba nĩ mũhĩrĩga na agĩkũyũ nĩ mekereirie mũno mũhĩrĩga tondũ mũhĩrĩga ũgĩkũyũ-inĩ nĩguo kĩongo kĩa mũndũ kĩũmbe wĩ wĩra mũingĩ mũno ũkoniĩ mĩgũnda ng'ũndũ mũkĩgũra mĩgũnda mũgĩkũra na mĩgũnda mũhĩrĩga no mũhaka ũkorwo wĩ ho mambura ma mũgĩkũyũ mambura tugire nĩ nĩ magongona makoniĩ ciana na aciari ao aciari na njiarwa ciao ta irua ũrani mũhĩrĩga ũkoragwo wĩ harĩa na nĩ ũgwati mũnene ũkĩona kwĩna ũthoni ũrathiio kwĩna ũgayani ũrathiio kwĩna rũracio rwĩho na andũ a mũhĩrĩga matirĩ harĩa kwoguo mũhĩrĩga nĩ ũkoniĩ mũndũ kĩũmbe mũno na ona wagĩciarwo rĩ ndwagĩgĩtonya mũhĩrĩga wa thoguo na nĩkĩo hakauma uge wai- wa- wa- watonya mũhĩrĩga-inĩ mũhĩrĩga nĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ we wĩ wa mũhĩrĩga ũcio na nĩkĩo agĩkũyũ makenaga mũno ma- mangĩtũngana na mũ- na mũndũ ũngĩ mũgĩkũyũ acemania na mũrĩ- na- na ũrĩa ũngĩ Ma- magaithania no mũhaka maharũkane nĩguo maharũkane wega no mũhaka amũrie atĩrĩrĩ wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ wĩ wa mbarĩ ĩrĩkũ nacio mbarĩ-rĩ ciherũkĩire kuma ithaku Ũguo nĩ kuuga atĩa? Gĩthaku rĩ, tũngĩoya ngerekano ya mũthuri tũmwĩte Njoroge. Mũthuri ti Njoroge ena atumia erĩ, Warigia na ũcio ũngĩ tũmwĩte Wangarĩ. Rũciaro rwa Wangarĩ rĩ, ihĩĩ cia Wangarĩ rĩ, na ciana cia Wangarĩ rĩ, Marĩĩtaania gĩthaku kĩa Wangarĩ. Acio angĩ a wa wa wa wa wa wa wa mwĩũrĩ nake rũciaro rwake rwĩtaga rwĩtaga kana rũgetithanio na gĩthaku gĩa wa mũyũ no aya othe rĩ ithe nĩ njoroge Kwoguo-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jehova agatua kwĩgaya-rĩ, akagaya ng'ũndũ ciake na thanju cia gĩthaku, gĩthaku kĩa Wangarĩ na gĩthaku kĩa Wamũyũ. Nacio ithaku-rĩ, cia, cia, njiaro icio cia ciarana cia thegea ciakũra na mĩaka mĩingĩ mũno rĩ nĩcio ciũkaga cikomba mbarĩ nayo mbarĩ rĩ no mũhaka ĩkorwo yũĩkaine mũhĩrĩga-inĩ wothe atĩ wathiĩ kwĩ ambũi nĩ ũkũigua nĩ kũrĩ a mbũi a mbarĩ ya marigũ kwoguo marigũ nĩ mbarĩ nene mũno yũĩkaine guothe eh, bũrũri-inĩ wa gĩkũyũ atĩ nĩ mbarĩ ĩmwe nene ya ambũi bũrũri wa gĩkũyũ nĩ njĩra ĩngĩ ya kuga wathiĩ metumi na nĩkuo mũrang'a wathiĩ kabete nĩkuo kĩambu wathiĩ gaki nĩkuo nyĩrĩ kuothe wathiĩ rĩ ona wathiĩ na gũkũ eh, naikuru kana ũthiĩ na gũkũ eh, eldoret kana kũu guothe nĩ ũgũkora ambũi a mbarĩ a marigũ kana nĩ ũgũkora a njirũ a mbarĩ ya mairang'a koguo mbarĩ ĩyũmbĩte na mĩaka mĩingĩ mũno, na ĩkaiguithanio na ĩkamenyeka guothe thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio. Koguo ngwenda kuuga atĩa? Hena gĩthaku, gĩthaku nĩkĩo kĩũmbaga mbarĩ, mbarĩ nĩyo yũmbaga mũhĩrĩga. na mũnjĩ- na- na rĩtwa rĩngĩ rĩa mũhĩrĩga nĩ nyũmba koguo nĩ twamba tũi- tũ- tũiguana gĩci- gĩci- gĩcigo kĩu kĩa nyũmba nĩ kĩĩ tũcoke tũingĩre haha hangĩ tũ- tũraria ũhoro wa rika gĩkũyũ-inĩ bũrũri-inĩ wa gĩkũyũ marika nĩ merĩ he marika ma kĩmerera marika marĩa Tuaga nĩmo ma- maingĩraga thĩinĩ wa ituĩka wanaigua ituĩka na marika maya nĩ makũrũ mũno na nĩ ta kuga atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na irua na ma- o- na- na- o irua o irua o mwaka tũngĩnyitithania mwaka ta ikũmi ũcio nĩguo wĩtagwo cora na cora ũcio nĩguo ũciaraga rika rĩu rĩnene na thutha wa mĩaka ta mĩrongo ĩtatũ kana mĩrongo ĩna Acio me watha- wathani-inĩ a rika rĩa kĩmerera na njĩra ya ituĩka nĩ maheanaga wathani ũcio kwĩ acio angĩ me rungu wao. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩrĩo riwa na igua, rika rĩa mwangi, rika rĩa maina, mau nĩ marika ma kĩmerera na maumĩte kĩhumo o harĩa kwĩ a Wagĩkũyũ na maitũ mũmbi tondũ rika rĩa awa gĩkũyũ na mũmbi nĩo rika rĩa mbere arĩa marĩmire thĩ na rika rĩao rĩtagwo rika rĩa nemathĩ rũciaro rwao rwa kenda mũihũru rika rĩu rĩ- rĩũĩkaine ta rika rĩa karĩraũ kana rika rĩa tene ciana iria ciaciarirwo nĩ nĩ nĩ- nĩ nĩ kenda nĩ kenda mũiyũru airĩtu acio kenda rũciaro rwao rwĩtagwo rika rĩa agu wanaigua agu na agu tene nĩ tene tene mũno tene tene mũno rĩu nĩ rika rĩa kariraũ nĩ rika rĩa airĩtu arĩa kenda mũiyũru a gĩkũyũ na mũmbi kuma agu kwĩ marika mangĩ mokĩte kwĩ rika rĩa tirũ kwĩ rika rĩa cirũ kwĩ rika rĩa mathathi kwĩ rika rĩa ndemi kwĩ rika rĩa iregi kwĩ rika rĩa maina kwĩ rika rĩa mwangi kwä rika rä a rika rä rä rä a maina rä a makå rå mekĩraga ngotho magakũranio na na tũcũkũrũ twao acio magwĩtwo eh, irũngũ mũirũngũ mũirũngũ aciarĩtwo nĩ mwangi nake mwangi aciarĩtwo nĩ maina tuma kwĩ maina tũgathiĩ kwĩ mwangi kuma kwĩ mwangi tũgathiĩ kwĩ mũirũngũ kuma kwĩ irũngũ mũirũngũ tũgathiĩ kwĩ mwangi wa manduti mau nĩ marika ma kĩmerera na nĩ marika ma tene mũno na thĩinĩ wamo makuĩte marika ta ik- eh, o o rika rĩkuĩte marika ma kahiũ ta ikũmi rĩu mwĩrori no ĩyũrie marika ma kahiũ nĩ marĩkũ marika ma kahiũ nĩ marika marĩa maruaga o mwaka o mwaka o mwaka tuge kwa ngerekano kuma 1950 nginya 1960 Andũ acio maariũire mĩaka ĩyo ikũmi no no me- me- me- meti- me- metĩke ta rika rĩmwe ta nitĩ ya coro ũmwe rĩu ũgakĩona acio mau nĩ marika ma kahiũ koguo mwĩroreri rika nĩ kũrĩ rika rĩa kĩmerera na nĩ kũrĩ rika rĩa kahiũ na marika maya ma kahiũ maturanĩrwo nĩmo mombaga rika rĩa ũkũũri wa thĩ rĩu nĩtwe- rĩu- na no rĩu tũreta rika rĩa kĩmerera na nĩguo rika rĩa kĩmerera rĩcenjie kuma rika rĩrĩ acio akũrũ magaĩre aya anini ao ũkũũri wa thĩ ũguo nĩ ta kuuga wathani wa thĩ tondũ aya ma- ma- aya nĩ- nĩ kwehera marehera nĩguo ma- mahote kũrengere aya anini Eh, nĩ gũkoragwo na igongona rĩnene mũno rĩrĩa rĩtagwo ituĩka icio nĩ tũkaruga mũthenya ũngĩ rĩu twacoka gwĩthimo itũ nyũmba na rika itiumagwo twenda kuga atĩrĩrĩ njiaro ici cia gĩkũyũ na mũmbi-rĩ kuma me ciana magĩrĩirwo mendane mũno na ũhoro ũyũ nĩ ũyumburaga njĩra-inĩ nyingĩ rĩrĩa ciana ciaciarwo na ndenda kũheana ngerekano ya mwana wa kahĩ nĩ maciarwo mata- ma- matũũraga mengini nginya rĩrĩa makarua marua magagĩtana wakini ũguo nĩ kuga aciari ao ma- mendaga maikare mendaine me ciana o na hĩndĩ ĩrĩa makarua na wendo ũcio monire nĩ aciari ao ũrĩa maigĩ gũikara menda-inĩ o nao makoya mũtugo ũcio ma- menegererie njiarwa ciao na njĩra ya kũmaciara na kũmuonia mĩtugo ĩrĩa mĩega ya gũikara menda-inĩ mũgĩkũyũ angĩcemania na mũgĩkũyũ ũrĩa ũngĩ Kĩndũ kĩa mbere, marĩkia kwaria ndereti na matonyana hanini, nĩ mendaga kũmenya we wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ na niĩ ndĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ. Ta tuge kwa ngerekano Mũnjirũ nĩ macemania na Mũmbũi, no mũhaka moranie wĩ wa mbarĩ ĩrĩkũ, kwanyu nĩ kũ? Magagĩtonyana mũno. Rĩmwe nĩ mathiaga makaringana, makĩona atĩ Mũ- mũhĩrĩga witũ nĩ waringana Ithu- ithuĩ tũrĩ erĩ tũrĩ a njirũ ithuĩ tũrĩ erĩ tũrĩ a mbarĩ ĩmwe ya mairana magagĩkena mũno tondũ mbarĩ ciao na mũhĩrĩga wao nĩ waringana ũguo nĩ twakuga atĩ nĩ wa ithe ũmwe harĩa kĩhumo ithe ũcio wathugundire mbarĩ ĩyo yao na nĩkĩo nĩ ũhoro wa gĩkeno na nĩ ũhoro mwega wa mũndũ kũmenya wee mwĩroreri wĩmenye wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ wĩ wa mbarĩ ĩrĩkũ na kĩhumo gĩa kwanyu na nĩkĩo ona ũngĩthiĩ na barabara wahota gũcemania na mũthuri mũkũrũ wa kuma mĩaka eh, tuge rĩu kuma mĩaka 80 kana 90 wamũgeithia na moka akũrie ciũria nini akũria atĩrĩ wĩtagwo atĩa kamera niĩ njĩtagwo rĩrĩ njĩtagwo kĩarie akũria kĩarie wao kamera kĩarie wa ndũng'ũ eh ndũng'ũ ndũng'ũ kwanyu nĩ ha akĩmwĩra gwitũ rĩ gwitũ nĩ nĩ nyĩrĩ nyĩrĩ ha akĩmwĩra nĩ karatina kuma akũria Ĩ- wĩ wa- wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ wĩ wa mbarĩ ĩrĩkũ arenda gũkũmenya makĩria tondũ ũcio nĩ mũtugo ũthiĩte ũrĩte ũcio nĩ mũtugo ũthiĩte ũrĩte andũ makĩmenyana na magĩtonyana ona nĩ gũkora andũ nĩ me- me- me- me rũracio-inĩ na matirĩ maramenya agũrani na aya angĩ matirĩ maramenya mĩhĩrĩga yao nĩ ĩrĩkũ kana mbarĩ yao nĩ ĩrĩkũ Kwoguo tũgĩcokerera thimo ĩno nyũmba na rika itiumagwo nĩ thimo ya kwenda gũtũrongoreria na gũtũma tũmenyane na twendane na tũiguane ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ na nĩ thayũ na nĩ thayũ na nĩ thayũ.